Ha, sen endi azırlanasıñ doğramağa, amma biz Ediye dep bir şey köremiz, Ediye, ne tutasıñ sen anda? Yahşı. Nedir o? Sensiñmi o? Ye.
İ? İ. Ana, Ediye baqıñız, özüni ketirgen, körset, aylandırıp körset. Mana böyle doğru körset. Mana bu Ediye demek. Amma o seniñ yerinde turmaycaq, e? Sen bugün özün turıp çalışacaqsıñ, doğrumı? Ke- Ediye sizde olacaq. Ediye mende olacaq. Olsun, mende ediye. Biz e, ediye ekenen laf etecemiz ve siz çalışacaqsıñız, yahşımı? Eye. Olsun. Keliniz bugün biz salata yapayıq. Ana, salata yapayıq. Onun için bizge Ne kerek, hanım asamız içün ne köresiñiz? Men mana bular.
O nedir o? Qaşqaval.
Doğru.
Men yımırta. Yımırt, sen yımırta? Sen yımırta doğraycaqsıñ demek. Men de yımırta. Ha, öyle aytıñız. Toqtañız, toqtañız. Başta biz seyircilerimizge aytayıq, salatamızğa, qoşmağa neler kerek bizge, balalar? Yımırta,
fenık, pomidor.
Bu nedir? Mısır boğday. Mısır boğday.
Qaymaq, islengen tavuq eti, qaşqaval ve zeytun kerek. Demek. Yumurta. E, yumurta, doğru.
Demek, Ernest qaşqaval doğraycaq. Doğrumı? Ya siz, balalar, ne doğraycaqsıñız? Yumurta doğrañız. Ya da yoq. Yoq, keliñiz, başta tahtamıznıñ üstünde et doğrayıq, soñ yumurta doğrarmız, yahşımı? Menim çipçilerim. Dört köş etip doğraysıñız böyle, yahşımı? Qana, balalar, işimizni başlaymız. Maşallah, Ernestke. Toqta, men sağa kelmine böyle uzunçıq etip yardım eteyim, doğrayım, e? Sen dört köşe yaparsıñ. Doğru, ediye, doğru, maşallah. Mana. Endi böyle etip dört küşt etip doğrarsıñ, yaşımı? Qani, balalar, doğrañız, men ise seyir eterim, nasıl siz doğraysıñız. Tez, tez, tez ve bir salçıq men sizge azırlarım şimdi. Çalışamız? Men mana bu salçıqnı qoyarım mında. Siz mında birer, birer az, az, az doğrağan ep şeylerniñizni mında qoyarsıñız, yaşımı? Ernest, doğraymız, doğraymız? Yaxşı. Hoş keldiñiz! Sen nege oşaysıñ, sıçançıq! E, qaşqaval sevgen sıçançıq! Doğra endi. Lütfen, qani, meni bugün neden quvandıracaqsıñız? Kim şiir ezberledi? Men.
A, siz şiir ezberledi.
Ne aqıda o şiir, qani? Teke seve mama teke, eç tapsa, aşap kite. Bu tez aytuv demek. Qani, tez-tez ayt, ce baqayım. Nefes almayıp, tez aytıp olaycaqsıñ. Qana bir qaç kere, qana qaç kere aytacaqsıñ? Bir, eki, üç. Teke? Teke seve mama teke, eşitipsa ışıp kete. Da?
Oldumı? Sen demek çoq aytıp olamaysıñ, e? Anı ögrenmek kerek, nefesnen çalışmaq kerek. Ernest, ya sen ne azırladın bizge? Tapmaca.
Tapmaca, qana ayt bizge. Sen aytarsıñ, men saña bir dane qaşıq alıp berecem, qana, tapmaca. Boynuzı pıtaq kibi, baqanı ulaq kibi. Nedir o?
Tap anı, Sebiray, nedir o? A bilesiñ? Boynuzı pıtaq kibi. Kimse tapmadı. Direk.
Terekmi?
Yoq. Yoq, qana, yardım et. Qayda yaşay o? Aleniy o. Alendegül o sığın onı adı. Sığın.
Maşallah mana sağa qaç haval oldı qazandın demek. Devam etemiz ya ediye sen ne azırladın bitti mi qanı? Keliniz mında. Burada ne?
Burada burada ne? Tapmaca burada ne? Şiir. Burada ne tapmaca burada ne şiir. Ya neden başlaycasın? Tapmacadan.
Qanı ayt bizge tapmacanı diylemiz. Anda mında hapartında ne o? Ne eken o? Qani, er narseni sen tapacaqsıñ İbraimnen anda-mında, qapı artında. Nedir o?
Çanaq. Yoq.
Yoq.
Ane.
Ane, sen öyle soraysıñ, ane. O sağa aytmaycaqtı şimdi ne olğanı, ane. Mına pomidor doğra. Mence, bilmeyim ne o. Mence, bilmeyim ne o. Sen tap, tırış, anda, mında, qapı artında. Ne eken o? Ne tura o?
Qapı. Onı ne yapalar edi? Onı işleteler, e? E.
İşleteler?
Azbarnı temizlemek işleteler? E. Evlerni temizlemek işleteler? E. Ana, ğal- Pılesöz. Yoq, Yoq. endi o pılesöz, ebet, zemaneviy vaqıt, e, key, vaqıtta işletemiz onı. Ya evel ne ise işlete ediler pılesöz yerine, qana? Toz yurtari yutar yerine ne işete ediler, evet? Sipirtki.
Sipirtki işete ediler, doğru. Demek, tapmacamıznıñ cevabı, sipirtki. İbraim, sen doğrarsıñ bizge bir yımırta, e? Ne, canım? Aha, sen onı, mına böyle doğramaq kereksiñ. Baq, İbraim, yımırtanı ortasına böyle bölemiz, soñ daa bir kere bölemiz, soñ böyle doğraymız. Yahşımı? Qani, başlayıq. Bunıñ içine yapa.
Doğru. Yaptım.
Yoq, onı dan dört kişi etmek kerek edi, o pek balaban, bizim ağzımızğa sığmaycaq o. Dan eki-üçke bölmek kereksiñ onı. Yoq, yoq, yoq, edi, o ezile. Toqta, baq, mana. Bir, eki, üç. Kördiñmi? Maşallah, İbraimge doğradığını da bir dane yımırta doğraymız, ortasından bölemiz. Ben doğradım.
Maşallah, lâkin onı mına böyle etmek kerek. Soñunca doğramadın. Mına böyle. Uhmm. Yahşımı? Yahşı.
Ediye bizge de bir şiir aytacaq edi.
İyi. Qani?
Aşhanede şam ata, çanaq çömek tasırday, Sıcaq tava içinde çiberikler çırılday. Çırıldaylar, e.
Tavada pişi burma, sırma, dolma, Ateş üstünde cezme, içinde qaynay qave, qave. Maşallah!
Sen, ğaliba, qırımtatar aşhanesine barıp tüştiñ, e? Qani, qoy yumurtanı, doğrağan yumurtanı qoy bunıñ içine. Tökemiz içine. Ana, daa ne bizde? Pomidor doğraldı. Pomidornı da tökemiz. Yavaş. Zeytunnı biz doğraycamız ya da bütün qoyacamız? Bütün. Bütün qoyayıq, e? Yahşı, olsun bütün. Demek, bize doğramağa çoq şey qalmadı, tek Ernest azıçıq bizge pomidor doğraycaq. Keliniz, men soframıznı şimdi ciştirayım. Siz ise mına zeytun qoyuşıñız içine. E, İbraim ekiñiz qaymaq ve mısır boğday qoştıñız. Mana, İbraim, ana yardım et, edigil. çalışamız. Böyle kesmek kerek, köresiñ, bir, eki, e, azır, sen qabuqlarını da almağansıñ onı. Seni, epsini aşaysıñ, e, pomidornı? Maşallah. Epsini. Pomidor faydalımı? Nezetli. E, daa ne nezetli, İbraim hanı, sen neni çoqça sevesiñ? Hıyar sevesiñ. Bugün hıyar da kerek edi qoşmağa. Lâkin, afsus, bunda hıyar yoq. Ya sen, Ediye?
Men sevim. Men de pomidor sevem çoq. Pomidor, demek, er kesniñ sevgen şey bugün salatamıznıñ içinde bar, e? Siz episini qoşacaqsıñız?
Ya. Mına bunı direkt tökmege. Ya. Menimki şundan da çoqtır. Mısır boğdayını da kerek tökmege, İbraim? Men seni istem tutmayım. Ana saña. Er kezge bütün mında Lâlede çalışqan adamlarğa yetecek olsalar.
Ay, yapıştırdı.
Yapıştırdı? Endi anı aşamağa mümkün. Yapışqan soñ aşamağa mümkün. Qani, tepsiçiklerimizni alıñız, balalar, yardım etiñiz maña. Kim nasıl tepside aşacaq, şimdi onı da bilermiz, e? Qana, sen niye qaşqavalarnı bütün-bütün taşladın? Ediye, bu saña oşay. Bu?
E, körset seyircilerimiz. Ana, o Ediyege oşay. Mına bu, ştoli?
Bu endi maña qalğan şey. Pek oş, e, sap-sarı. Qanı, sen de toqtap tur, e. Qanı, men saña qoyayım şunda toqtap turnı. Mında alıñız, çatal bar, qaşıcıqlar bar, ne isteseñiz, alıñız. Azçıq, azçıq qoyayım sizge. Ha, İbraim. Mına şunca qaşıqlar. Mağa da ber.
İbraimge de aldıñızmı? Paylaşıñız. Ana! Men de aşayım e bugün? İyi. Men qarışmadım, bir şey yapmadım. Siz yaptıñız. Endi aşa baqmaq kerek. Ne, oldumı? Dal qoyayım mı, yetermi? Laf etmege vaqtımız yoqtır endi. E, vaqtımız yoq laf etmege. İbraim, lezetmi bax? Lezetli. Lezetli mi, Ediye? Lezzet. Lezzetli. Demek, dostlar, men sizlernen sağlıqlaşam. Bugün de öz ögümizge qoyğan maqsadımızğa iriştik. Lezzetli salata yaptıq, balalar begendiler ve endi nevbetteki programmamızğa qadar sağlıqlaşamız. Aç oldum programmamıznı qaçırmañız, unutmañız, bizim aşhanemizde er vaqıt sıcaq, güzel ve lezzetlidir. İlerdik yayınlarımızda körüşkence sağlıqnen qalıñız. Epiñizge aş tatlı olsun! Körüşkence! Bitti!